Ribsej kannella x'normali issa ħalli għal vera, jien għaddi nbata bid-diarrea, eh? naħseb għadni surfing il. Ma nżġi kontu nħafu. Imma ma nafx jekk intkom xpali, jina konċert, jina konti ċamilt il-flokkijiet.
Tal-Eurovision 2026 minn Malta. Ah. Da' sekk konċert li ħanil. Jgħem 17 il-post.
Isma, imma aħseb affarijiet oħra, kiku Alla ħares qatna jti nirbaħnieh tajjeb. Fejn ħa nagħmluh da? Eh, għax taħsibha trid mhux billi noqogħdu nifirħu mbagħad. Oh, eh, eh, fuq is-sigma ma nafx kemm erdu n-nies. Allura aħna staqsejnikom post tal-affarijiet tagħna fuq is-socials tagħna biex naraw kieku l-Eurovision intom fejn tagħmluh. Sawa? Waqqas ħseb tal
U kemm issuġġerejtu postijiet differenti fejn jista' jsir il-Eurovision? Kien hemm min issuġġerixxa d-Dar Ċentrali, forsi għal darba jkun hemm folla. Żgur li se jinkweta lil kulħadd u għal ammont ta' traffiku li żgur se jinġemgħa għax kulħadd mikdum mis-sigma. Qalulna wkoll forsi Manuel Island u flok immorru bil-karozzi in-nies immorru bid-dgħajjes. Semmiet it-tinda ta' Qali, però dik sa 10,000 ruħ tesa'. Il-Park Nazzjonali huwa possibiltà. Nistgħu wkoll naqsmuh u għall-ewwel darba flok isir minn sit wieħed isir minn siti differenti. U jekk nibnu park fuq il-baħar, ifhem nisperaw li ma jiġrilniex bħal meta l-Pink Floyd kienu daqqew Venezja. Issa ħalli għalli tant ħallew tniġġis li l-Kunsill ta' Venezja iddeċieda li aħjar ma jkunx hemm iktar kunċerti. L-ex Mistra Village, ifhem forsi jsir xi ħaġa minnu. Filfla wkoll issemmiet, pero aħna bħal Xutert kixxifna ma tal-Gvern u x'aktarx is-soluzzjoni ovvja tkun li nużaw il-ground nazzjonali. Pero dan ikun ifisser li l-league ikollu jiċċaqlaq. Issa din ma nafx kemm sa tinżel għasel mad-dilettanti tal-football għax żmien il-Eurovision huwa żmien fejn il-league ikun fl-apiċe tiegħu. Naħseb li l-Ministru tal-Kultura, malli jkun hemm ħjiel li sa tirbaħ Malta, jibda jieħu n-nifsijiet. Però bħalma kkumentajtu intom stess, naħseb li baqgħalna biex nirbħu għax l-ewwel irid ikollna naqra ġirien.
Taf li jekk qisu bi pjan, qed inħossni aħjar. Imma hemm morru, hemm morru fuq xi ħaġa li qed iġibilna l-unuri. Tajjeb, Mhux sinjuri, il-Eurovision. mhux il-Eurovision. Ħammorru bl-opra tal-ġimgħa Marija ħallas fuq żewġ atleti ħelwin naru madhom żgħar tlaqna.
Hello, jena Marija Hallas, u l-lum għandi two girls miej, u soltu għanna l-Kaja, hello. Hello. U l-Lijana, hello. Hello. Vera entuzjasti, vera kienu happy u vera mu qed jibżaw xejn u ma qed jistħu xejn, mhux veru. Jiena ġejt nagħti il din l-award, din l-opera, għal dawn it-tfajliet vera bravi. Waħdi hija weightlifter, u oħra hija gymnast. Mela, ħankun qed inkantaw din flimkien tajjeb, okej.

Kieku jiena diġà nżilt.
U dan nista' ngħidu li kien ix-xhur tal-qasir tal-lum. Imma taf x'tajt ħażin illum. Eh. Iktar kellna biki mill-li daħal, kellna. Mux id kollu tibki. Iva, Isma, jek taraw xaħġa wertit, appart il-gram ta' xarja ta' kan it-tek li oħor, rajt f'moħna. 9979797 dak huwa l-WhatsApp tagħna ibatunna hemmhekk. Vera ma kena xejn ta' Xejn. Allora nħossni fid-dover li intik waħda minn tiegħi. Tlaqt. Issa tal-lum vera mhux minn għalija cunning ismawha li mu dak il-pajjiż li tista' tgħid wara l-Eurovision baqa' dejjem pożittiv. Positive. Switzerland, għax ġemb il-plus. Dan il-programm kellu jiġi maqtugħ minħabba vujtaġni estrema. Narawkom għada.